Mee dhaamsa gabaabaa tokko. Dhaamsa Abdallaah ibn Mas'uud sahaabtichi guddaan kabajamaan kun eh, darasoosota- darasoota isaatiif dhaame tokko san walii dhaamna. Sunis maali jennaan waan beeytu je'i waan hin beeyne ammoo rabbumaattuu beeka je'ii kaja'u. Masruuq Abdallaah ibn Mas'uud irraa odeessee maal jee Rabbi isarraa jaalatuuti yaa ilmaan namaa jee man calima shay'an falyaqul bih namni waan tokko beeke waan tokko Rabbiin isa beeksise waan san haa je'u namni hin beekin ammoo falyaqul Allahu a'lam namni waan tokko Rabbiin isa hin beeksisiin waan san beekumsa itti hin qabne rabbumaattuu beeka haa je'u jee beekumsarraa hije Rabbiittuu beeka waan hin beekne takka Rabbiittuu beeka jechuun beekumsarraahi jee duba. Dhaamsa kana akka waan irra hedduun keenya amma dagannee waan beeknuu fi tan beekne hundaahu yeroo namuu jechuma jiru. Ta beekumsa itti qabus nima ja, ta beekumsa itti hin qabnees harka keessa keenyee yeroo dubbachuu jirruuttu akkaan baay'achaa dhufe duuba. Warri nu dura dabre Abdallah ibn Mas'uudiin qabee jarri sahaabaadhaa gurguddaan waan hin beeyne sodaa takkaan malee cinqii takka malee zanaa jaanii hin beeynu jechuu turan. Abdallah ibn Umar Sahaabtichi guddaan, sahaabtichi kabajamaan ulfaataan kuni, ka sunnaa ergamaa Rabbii hordofuudhaan beekamu guyyaa tokko gurbaan tokko itti dhufee maal jeeni? Adaadaa ni dhaaltii hii jeen dhaalmaya. Jennaani maal jeeni? Hin beekuu jeen. Kana gurbaan maal jeeni atiis hin beeytu nutiis hin beeynu duba akkamtuu mala jennaani deem madiinaa dhaqiiti culamaa'ii madiinaadhaa gaafadhu deebisaa sii kennanii jeen hoggaa gurbaan achi garagalee biraa deemu Abdal Abdallaah ibn Umar harkasaa akkana dhungateen maal je'e Wanni abbaan Abdurrahmaan dalage uf baanee jechuu way waan gaarii dhaahii jee waan hin beeyne bar gaafatameeti hin beeku je'ee jee duuba arra silaa naa fi ati taate ammoo waan hin beeyne tana deebisaa itti godhuudhaaf hedduu itti rakkanna ture. waan hin beeyne hin beeynu haa jennu imaamu shaabiin rahimahullahu ta'ala gaafii wahii takka gaafatamee hin beekuu jee kana namni gaafate sun maal jeeni atiin kuni beekaa Warra biyya Iraaq taate akkamitti hin beeku jettan qaanfattu jennaani maal jeeni imaamu shaabiin nama kanaan malaayikaanu wayta gaafatamtee waan san wallaalte subhaanaka laa cilma lana beekumsatti hin qabnuu ja'anii deebisaa hoggaa kennan sanuu hin qaanfanne an akkamitti hin qaanfadhaa jeen yaa nama muslimaa dhiiraa fi dhala waan hin beeyne hin beekne jechuu akka hin qaanfanne. Hin beeku jedhi. Karaa gabaabaan kanuma jechuudha. Warra nu dura dabre keessaa tokko maal jee? Ta'allam laa adrii walaa ta'allam adrii. Hin beekuu jechuu tana baradhuu jee. Niin beeka jechuu tanan barinii jee. Maaliif jennaan atiin kun hin beeku yoo jette hanga ati beektu si barsiisanii jee. Yoo ammoo niin beeka jette hanga ati hin beeku jettutti si gaafatani. Niin beeka jennaan sima gaafatan, sima gaafatan boodarraa ammoo hin beeku hanga ati jettu takkatti si gaafatanii jedhe. Tanaafuu obboleeyyan kiyya waan hin beeyne takka hin beeynu haa jennu. Akka of hin dirqine. Normaalii hin beeynu haa jennu kun dhaamsa kiyyaa.